Әни безгә һәр кич саен йоклар алдыннан әкият укый иде. Шушы әкиятләрне бик яратып тыңлый идек без, кичне көтеп ала идек. Әниебезнең җылы кочагында матур-матур тылсымлы вакыйгаларны тыңлап, йоклап китү үзе бер рәхәт кичереш булып күңелдә калган. Һәм шуннан минем әкиятләрне яратуым башланып китте һәм үзем дә әкиятләр яза башладым. Әни белән булган һәрбер мизгел ул кадерле. Э, әниеңнең менә мин хәзер авылга кайткачтын да әни мине үзенең кочагына алып баласы шикелле баштан сыйпап утыра. Бу һәрбер минут, һәрбер секунд ул кадерле, шуңа күрә барыбызның да әниләр исән сау булсыннар дигән теләктә калам. Минем әни белән иң беренче ассоциация ул ис. Чөнки минем әни гомер буе кондитер булып Пешәләр һәм аңардан һәрвакытта да тәмле ризык исе, тәмле пешкән камыр исе килә. Менә шундый татлы баллы. Минем беренче журналистикадагы адымнарым, шигырьләрем менә алар әни белән бәйле. Иң җылы хатирә мөгаен, э, үзең әни булган вакытта үз әниеңнең э, никадәр кадерле, никадәр якын икәнен уйлаган моментлардыр. Менә үзең әни табу процессында әни булган вакытта үз балаңны сабыеңны кулыңа биргәчтен аны күкрәгеңә саласың һәм шул вакытта никадәр әниеңнең кадерле кеше икәнен менә шул вакытта чын чынлап төшенәсең минем әни
нәкия абдуллина заманында сугыш елларында мөхәммәд мәһдиев гариф ахунов белән бергә бер төркемдә педучилищеда укый орча педучилищесында укый Төнге өчтә торып, бергә укырга, мәгълүмат мәктәбе белән укырга баралар урмалаша. Бүрләр чагаларга. Вакытта сугыш вакыты бүрләр бөтен су якка күчеп беткән. Бик авыр еллар була инде, ачлык. Әни 45 ел балалар укытты. Инде мин 43 ел э, журналистикада эшлим. Менә шул тугрылык миңа әнидән күчкән тәртип булды, менә шул тугрылык. Төнге сәгать икегә кадәр ул безгә, минем абыем белән икебезгә осенний балга кул эшләре эшләде. Ми, мин где-то төнге сәгать бергә кадәр максимально тырышканча аның янында утырып тордым. Әнием белән иң истә калганы, минем кайчандыр шундый әнием, мин әниемдә укыдым. Башлангыч классларда. Иң истә калганы мин шул эшче елым, без инде эшче укыды, беренче, икенче эшче класс. Мин инде бөтен кешегә дә әниләрен хөрмәт итәргә, әниләрен онытмаска, теге шигырьдә кебек. Әни дип язып куйдым, яңа яуган ак корга. Таптамагыз, һич ярамый әни сүзен таптарга. Әнием минем математик укытучысы иде. Мин әнигә бер генә кыз. Миннән дә кадерле кешесе юк иде. Дөрес, язмыш гел э, сыйпап тормады. Ул гомере дә аның бик озын булмады инде 67 яшендә китеп барды 20 ел элек. Һәм менә мин сезгә шуны гына әйтәм, аның кабер ташында минем шигъри юллар. Әни үлгәч кояш сүнә, юатучы кеше калмый. Ни кызганыч, кеше моны бик соңга калып аңлый. Әни ул минем иң якын дустым. Башлангыч сыйныфта укыганда, хәтерлим, 4 нче сыйныф иде бугай ул. 4 нче сыйныфтан соң бит инде билгеләп үтәбез, э, ничектер менә башлангыч сыйныфтан э, саубуллашуыбызны дип әйтик. Э, Чәй өстәле оештырырга тиеш иде безнең укытучыбыз, ә минем Шундый кичәгә, тантанага килерлек күлмәгем юк иде. Нишләргә? Бу бит инде эш атнасы, эш көннәре. Шул ук көнне минем музыка мәктәбендә имтиханым да бар иде. Әни бер хәйлә уйлап тапты. Мине авырый дип әйтте дә укытучыга. Һәм без икәү, үзе дә эшеннән сорап, без икәү базарга киттек. Тиз-тиз генә йөрдек тә, базардан бер матур күлмәк сайлап алып, өйгә кайттык та, без инде мин тынычлап музыка мәктәбенә имтихан бирергә, тапшырырга киттем. Һәм шундый фикергә килдем, минем әни гомер буе җитди булган икән. Һәм менә мин үз балаларыма карата әнинең шул җитдилеген, кырыслыгын кабатламыйм микән дигән менә шундый уйлар килеп алды. Ләкин әни инде ул әни, аны берничек тә Кырыс дип тә әйтеп булмый, начар дип тә әйтеп булмый. Ул безне тәртипкә өйрәткән кеше, ул менә шушы тормышта, без шушы дөньяда кем булып, нинди кеше булып өлгергән, әни безгә менә шуның орлыкларын салган кеше. Минем әни белән үткәргән һәрбер көнем истәлекле һәм җылы дип әйтерим, чөнки менә хәзер инде үсә төшкәч барыбер әни әни янында бик сирәк вакыт үткәрелә, шуңа күрә э, әни белән үткәргән һәр минутымны кадерләп сакларга тырышам күңел түремдә.
Улым, киенеп җылы киенеп йөр дигән сүз аның. Чөнки ул гел шундый әйберләргә игътибар итә. Юка носки кигәнсең, башыңа кимәгәнсең, өстеңә җылы киенмәгәнсең. Шул әйберләрне бик каты э, контрольдә тота инде ул. Ә ул миңа мотивация, мотивация бирә миңа. Хатирәләр күп инде ул. Ә, Бер хәтирә искә төште. Э, Мәктәп э, вакытларында инде кыш көне инде бу теге как раз шушы э, вакытлар булгандыр инде. Э, Күлдә бит инде боз ката. Минем инде то- э, шуа- шуарга чыгасы килде инде. Әнинең шундый бер пал- полу ботинкасы бар, ак төстә. Ул минем өчен шундый матур булып тоелгандыр инде, аны киясе килгән микән инде. Э, Әнием әйтәм, шуны бир әле миңа, э, ки- ну, киеп чыгып чыгыйм инде, дидем инде. Киеп чыгып киттем шуны. И батып кердем. Шул вакытта мине әни гомергә беренче бер тапкыр гына шул ботинка белән батып каткан өчен генә орышты. Каты да орышмады инде ул мине. Шуны җылы гына, матур гына орышып алды инде. Шундый бер вакыйга булган. Әле генә искә төште. Шул бәхетле бул кызым, озын гомерле бул дигән сүзләре һәр вакыт исемдә.
Минем әни э, бик тә э, көч бирә белә торган, э, теге үз-үзеңә ышаныч уята белә торган кеше. Һәм мин нәрсә булса да гел әнигә шалтырата торган гадәтем бар. Әйтәм, әни, минем бусы чыкмай, минем тегесе чыкмай, әни нишлим? Дип, әни миңа, кызым, барысы да әйбәт, барысы да була. Син кечкенәдән барысын да булдыра торган кеше. Ул миңа гел шулай дип әйтеп тора. Менә шул сүз ул әле миңа кечкенә чакта яңгырый башлаган, ул хәзер дә яңгырый. Һәм